Dia niasa za tamin'ny oncologie clinique. Oncologie clinique zay ny mikarakara olo momba cancer, olo voan'ny cancer. Dia le clinique niasako tao koa zegny, izay tsy mahay juste pour information, à Houston aty zegny no centre médical surtout ny cancer. Ke tany niasako ty zegny clinique privé olo immigrant tompiny. Dia ankamaroan'ny patients-nay tao zegny immigrant. Dia efa azo koa ny hoe ino zegny raha andalaovany immigrant reto le ajustement ndre ka ma zegny ohatra ndra ho an'izay immigrant mila mi ajuster ny tegna tonga amin'ny tany araiky na langage zegny na culture zegny culture shock fivolagnanjare azy satria tegna mi choquer marigny de nandalo nostalgie le tia ody regny zegny raha nandalovagna de tao moa zegny za niasa elaela de après za nifindra tamin'ny pain management clinic Pain management clinic zegny karazagna clinique mi-specialiser amin'ny douleur, zay hoe olo miaritra zegny, de efa azoko onogno le psychologiquement tegna hoe magnampy olo, de igny zegny nahatonga za nianatra nahazo certificat en psychologie, ahavitako mandiniky tsara be hoe magnino le behavior, behavior zegny le fomban'ny cerveau-ntsika mieritreritra. karaha izy dia hitako zegny hoe mbala tsy ahavitako magnano le raha tiako atao fô le raha satria plutôt tsy mbala mahavita magnampy zegny za dia nagnano za neuroscience coach dia neuroscience zegny fandinihagna fianaragna hoe magnino ma cerveau ntegna ty Mieritreritra karaha izy magnino antegna magnano raha tsabon'tegna ameko exemple zegny andre ohatra ndra zegny anao zegny malahelo na tezitra anao na vasira anao nande nandry asa nankany anao tamy vadinao nande nandry anao anao fô maraindraigny igny efa igny raha voalohany eritreretinao matonga le hoe amy baiboly hoe diova alohan'ny hoandry anao le raha jiaby tsy manjary satria anao mifoha maraindraigny igny ny raha voalohany eritreretinao

Cerveau, manakory cerveau ntegna mi-fonctionne mahatonga antegna magnano raha karazany araiky na koa magnano karazan-draha hoe atao hoe victime lava ohatra na misy karazan'olo zegny magnano projet de tonga de vita, magnino misy olo magnano raha procrastination fô tsy mety vita, ambesa tsy mety vita nandalovantegna baka raha zegny fa décider za après nanôkatra Nina coaching business. Dia coaching business ataoko zegny basé amin'ny neuro science, neuroscience. Tamin'ny tany niasako ity zegny, tamin'ny oncologie clinique niasako ity zegny, dia efa azoazoko honogno misy fomba fizahagna, misy mampiavaka zegny le olo teraka tamin'le tany, le americain reo, ndraiky le immigrant reto. Misy, misy fomba, misy fomba fieritreretagna, misy fombafomba. hafa itovian'ny immigrant dia tegna hoe ny nagnitikitiky saina hoe magnino ma tsika mieritreritra raha karaha ty, magnino ma tsika immigrant mieritreritra karaha tsy am place ny lava, efa azo askono zegny hoe ino raha andalovantsika en tant que immigrant ary atsika immigrant. Ianao zegny mifindra amin'ny tany hafa mandalo ajustement satria ny voalohany ianao mandalo le nostalgie ndraiky raha jiaby maro igny misy raha fagnazavagna izegny physiologiquement raha jiaby de igny zegny no no ataoko hoe specialisation-na magnano izegny fa zay zegny credential-na

tsika miarka akeo hoe manakory fomba hagnanaovagna azy hagnampiako anao amle raha magnanjegny zegny no atao de video moa zegny ezahako atao par semaine au moins fa raha ohatra zegny interesse andre amle video ataoko za mampianatra ataoko tapatapaka le izy fa mampianatra zegny za hoe ino ma cerveau zegny amin'ny vatanantsika. Dia ino koa ma zegny raha ataon'ny cerveau zegny, raha ataon'ny fagnahy zegny amin'ny cerveau. Hoe magnakôry ma, magnino ma za mieritreritra karaha ty, magnino ma i ôlo araiky ry mieritreritra karaha zegny. Zay zegny raha indesiko na nianarako mba afaka ampitaiko isaka mahita topic zegny za magnano na za tonga an-tragno magnano izy par week-end na lera za mandeha miasa dia mbô ezahako zegny hahavitagna le en vidéo afaka zahany andre na amin'ny Facebook moa zay mahazatra antsika fa uploader koa atao koa amin'ny YouTube fa raha ka fa misy topic za tsy maintsy mizara izaigny ho antsika tsy magnino andre na tsy hagnano coaching miaraka aminà tiako ndraikandraika magnano mandivasa message privé aminà de zahantsika ke hoe ah, firy andro agnanaovagna coaching andre fa le rabaka zegny tsy maintsy mila dedication Fa magnampy le rà e. Fa le rà moa zegny ataoko am fôna an, satria le rà nandalôvako e, zegny de hitako hoe nagnampy za de mba tiako tiako zegny mbô magnampy ôlo koa za ho an ze vitako ampiagna, fa manorata message privé de eo atsika miaraka mandiniky hoe manakôry in. le but tianao handeha tongavagna manakory ahavitako magnampy anao ahatonga akagny fa zegny zegny ny raha azoko atao le mi guide za ndraiky mi coach anao de mahatonga anao ahatonga amin'ny but nao zegny zegny tegna raha tegna ataoko de zegny zegny amin'ny magnaraka koa fa merci andre magnaraka video na de mba ataova like de ataova ah, commentaire de apitako ao koa ino topic mi-interesse andre afaka mbo